Che maitei horyvéva ambohasa peẽme mayma che irũnguéra. Aipota peime porãmba, tojapokói pende rekove rehe mborayhu, tesãi ha vy'a. Ko árape ñamba'apóta oñondivekuéra hína ñe'ẽ joajueta ñemonhenda rehe. Akokuehékuri ambue árape ñamba'apo hína kuri ñe'ẽ joaju ñemonhenda Ha upéramo guarékuri ñamohenda ñe'ẽjoajuteĩ ha ñe'ẽjoajueta, upe rire katu ñañepyrũ ñahesa'ỹijo peteĩteĩva umi ñe'ẽjoajuteĩ. Jatopákuri oñemohendaha poteĩ hendaicha, upéva apytépe jaguereko hína ñe'ẽjoajuteĩ teéva, upéva oñemboja'ojy mokõi hendápe, oĩ pe moneĩva, oĩ mbotovéva. Upéi jaguereko avei ñe'ẽ joaju porandúva, ñe'ẽ joaju momorãva, ñe'ẽ joaju apoukapýva, ñe'ẽ joaju potáva ha umícha ajépa. Ko árape katu ñamba'apota ñe'ẽ joaju heta ñemohenda rehe. Mis saludos cordiales para cada uno de ustedes, espero que todos se encuentren bien.

ñe'ẽjojuháva, en castellano, oración compuesta coordinada conjuntiva, ñe'ẽjoajueta ojuikyreguáva, oración compuesta juitapuesta, ñe'ẽjoajueta povypeguáva térã povyguáva, oración compuesta subordinada. Esto vamos a trabajar hoy. Ko'ág̃a iporã ñañepyrũ jehecha'ỹijo ñe'ẽjoajuetáva ñemohenda. Ha upeva'erã jajapóta peteĩ teĩ jahávo oñondivekuéra. Tenonderãite jaguereko ñe'ẽjoajuháva. Castellano-pe ja'e chupe hína oración compuestas coordinadas. Ñe'ẽjoajuháva joajuhaite rupi. Iporã jaikuaa hína pe ñe'ẽjoajuháva ha'e hína oĩramo mokõi Térã hetave ñe'ẽjoaju oñomoirũva ñe'ẽjoajuha rupive, ikatu oñemboja'o jey hína heta hendáicha jaguereko ape po ñemohenda jey ha peteĩteĩva ñahesa'ỹijóta jahávo. Tenonderã jaguereko ñe'ẽjoajuháva joajuhaite rupi. Castellano-pe ja'e chupe hína oración compuesta copulativa. Péva oguerekova'erã katuete pe ñe'ẽjojuha ha térã ha'e. Y en castellano se utiliza la conjunción copulativa i, e, ni, son conjunciones copulativas. Jerutĩ osẽ ha oguata, pépe jaguereko hína pe ñe'ẽjojuha ha. Oñepyrũ oñe'ẽ ha'e upéi iposy. ha'e pe aha'e pe ñe'ẽjoajuha. Aníke ñande resarái hína tei ñe'ẽjoajueta oguereko va'erã katuete mokõi ñe'ẽetéva ñemosusu'ũmbyre. Upéi mokõiha megua ñemohenda katu jaguereko ñe'ẽjoajuha avýva rupi. Ja'e chupe hína castellano-pe oración coordinadas disyuntiva. Pepe mokõi térã hetave ñe'ẽjoaju ndojukupytýiva, ojoypuru'ỹrõ ha terã. Son dos o más oraciones relacionadas entre sí mediante las conjunciones. En castellano tenemos la conjunción o y cuando la palabra que sigue a la o comienza otra vez con o, entonces se utiliza u. Por Eufonía, ja'e chupe ipu porã hag̃ua. Jarekóvape Ana oguata térã oñani. Ana oguata ýrõ oñani. En castellano yo estaría utilizando Ana camina o corre. Guaraníme jareko térã. o'ỹrõ, ha castellano-pe jareko o'u. Mbohapyha pegua ñemohenda katu jaguereko ñe'ẽjoajuha ombohovakéva rupi. Péva oiko hína mokõi térã hetave ñe'ẽjoaju oñembojoajúva ñe'ẽjoajuha mbohovakéva rupi, ojeipuru hína oñembojoaju hag̃ua upéicharõ, upéicharõ jepe,

Ha guaraníme ja'e haguéicha hína jaguereko pépe, péicharõ jepe, jepémarõ, márõ, jepe. Ko'ãva ha'e hína jeipurúva ñambojoaju hag̃ua. Ápe jaguereko techapyrãramo he'i oñeno upéicharõ jepe ndopytu'úi. Jaguereko mokõi ñe'ẽtéva oñombojovakéva, son dos ideas que se contraponen.

Opéro no se sastifíso. Péicha jaipuru hína ko'ãva ñe'ẽjoaju, ñe'ẽjoajuha rupi guaraníme ha avei castellano-pe. Ambue ñemohenda oguerekóva ñe'ẽjojuháva ha'e hína ñe'ẽjoajuha omboja'óva rupi. En castellano, oraciones coordinadas distributiva. Ha mba'éicha ramo péva oiko? Oñemboykévo ñe'ẽjoajuha rupi ñe'ẽjoaju peteĩva. Cuando las oraciones se relacionan en forma alternada o de exclusión. Ko'ápe jaguereko ekirirĩ ág̃a rehendúta. Ág̃a en este caso es exclusión. Dentro de esta oración distributiva, puede ser simultánea o de exclusión, pe tenondegua omboyke chupe. Mokõiha megua tesapyrã katu he'i, Nde repurahéita ambue ojerokýta. Pépe mokõivéva oiko oñondive, ja'e chupe hína en forma alternada. Upéi jaguereko ambue ñemohenda ha'e hína ñe'ẽjoajuha apoha rupi. Mba'éicharamo pe oiko? Ojeipurúvo ñe'ẽjoajuha he'i hag̃ua mba'e oikóva ha hapykuerépe oikóva térã ha'e rupi. Son oraciones coordinadas consecutivas cuando expresa la relación de causa y efecto a través de conjunciones. Tesapyrã jaguereko hína Ndereipotái ajeve nderejoguái.

Ñambyapu'ávo ko ñe'ẽjoajuha péicharamo oñemohenda hína po hendápe. Jareko ñe'ẽjoajuháva ñe'ẽjoajuhaite, ñe'ẽjoajuháva aýva, ñe'ẽjoajuháva ombohovakéva, jareko ñe'ẽjoajuha omboja'óva ha ñe'ẽjoajuha apoha rupi. Ko'ãva ha'e hína ñe'ẽjoajueta ñe'ẽjoajuháva.

Mokõihamegua ñe'ẽjoajuetáva ñemohenda jaguereko ojoykereguáva. Ja'e chupe castellano-pe oración compuesta yutapuesta. En esta clase de oración no se utiliza conjunción ni nexo, sino que se utilizan signos de puntuación para separar las oraciones. Lojeipurúi péicharamo ko'ápe ñe'ẽjoajuha. Ja'étaramo guaraníme jareko ñaĩna ha'e umi oikóva ojoapykuéri oñemopa'ũva kytakuéra rupi ha oĩháicha ojoja hikuái. Kóva ha'e ñe'ẽjoajueta ojoykereguáva. Techapyrãramo jaguereko hína ñemoendaju. osẽ oho oñani tapére. Kóvape jaguereko mbohapy ñe'ẽjoaju. Osẽ ha'e peteĩ, oho ha'e ambue ha oñani ambueteve. Aguapy añe'ẽ ahendu pohecha ko ka'arúpe. Ko'ápe katu jaguereko voi irundy ñe'ẽjoaju. Aguapy, añe'ẽ, ahendu, pohecha. Ko'ãva ha'e péicharamo ñe'ẽjoajueta ojoykereguáva, oraciones compuestas yu'tapuesta, no utiliza nexo ni conjunción, sino que signos de puntuación para separar las oraciones. Mbohapyha pegua ñe'ẽjojueta ñemohenda jaguereko hína poyguáva. Péva oñemohenda jey mbohapy hendáicha. Peteĩháme jaguereko ñe'ẽjoajueta poygua téra térã teróramo. Mokõihame'ua katu jaguereko ñe'ẽjoajueta poguygua terojávaramo ha mbohapyhapegua katu jaguereko ñe'ẽjoajueta poguýguáva ñe'ẽtejávaramo. Pe ñe'ẽjoajueta poguýguáva tero umi ñe'ẽjoajuetápe omba'apóva teróramo. Mokõi hãmegua katu tero jávape katu umi ñe'ẽjoajueta oikóva tero moĩmbaháramo ha mbohapyhápe katu jaguereko ñe'ẽtéva moĩmbaha opaichagua ramo. Ajépa ja'a chupe en castellano estas oraciones se clasifican en tres oraciones subordinadas tenemos oraciones subordinadas sustantiva

La característica de las oraciones subordinadas son dos oraciones en una donde vamos a encontrar una oración principal y la otra subordinada ja'e chupe guaraníme hína jaguereko mokõi ñe'ẽjoaju peteĩme peteĩ ha'e isãsóva ha ambuekatu ipoguýguáva

Ko'ág̃a ñañepyrũta ñahesa'ỹijo peteĩteĩva umi ñe'ẽjoajueta poguýguáva tenonderã jaguereko hína téra teróramo. Umi ñe'ẽjoajuetápe omba'apóva teróramo, oikokuaa teroñe'ẽrõ, moĩmbaha mbohasapyrévaramo, moĩmbaha mbohasapyre'ỹvaramo, ko'ãva ojehu ojeporu jave ñe'ẽaty ha haygue va vaekue ha vaerã.

partíkulaha hague va va'ekue térã va'erã. Ha'e haguéicha imahinakuri anguete peẽme, ko'ápe jaguereko peteĩme, jaguereko mokõi ñe'ẽju aju, oĩ peteĩ oguerekóva pe sãso ha ambue katu pe poguy guáva. Analizando en castellano, en una sola oración tenemos dos. Una es principal, que tiene independencia sintáctica, y la otra es la subordinada, que depende de la oración principal. Techapyrã jaguereko ko'ápe cherayhúva ojapóne che rembipota. Pe ñe'ẽjoaju isãsóva ha'e hína ojapóne che rembipota. Ha mávaiko ojapóta? Che rayhúva, ko'ápe ojapo hína, omba'apo hína térõ ñe'ẽramo ko ñe'ẽjoaju poguýguáva. En este análisis que hacemos tenemos dos oraciones. La principal es ojapo ne che rembipota. Y la subordinada es che rayhúva. ¿Quién va a realizar la, la tarea, quién me ama, es decir, un sujeto. La función que desempeña es sujeto. Mokõiháme gua techapyrãme he'i reikuaa porã maymáva omano va'erãha. Pe ñe'ẽ joaju isãsóva, oración principal, reikuaa porã. Subordináda maymáva omano va'erãha. Mba'e reikuaa porã? Moĩmbaha mbohasapyréva ramo omba'apo ko'ápe hína pe maymáva omano va'erãha. Entonces, la función que desempeña la oración subordinada maymáva omano va'erãha es una oración, eh, un complemento directo. Mbohapyha pegua katu he'i nde rembohasa va'erã nde po oikotevẽvape. Oración principal nde rembohasa va'erã nde po. Mávape, a quién debes pasar la mano?

Umi ñe'ẽjoajúpe oikóva térõ moĩmbaháramo, ko'ãva oiko ojepuru jave ñe'ẽky, va, vaekue, vaerã ha hague. Las oraciones subordinadas adjetivas

Substantivo. Y siempre vamos a encontrar dos oraciones en una. La oración principal, ya es supe guaranime, isasoba, la subordinada, poguiguaba, la que no tiene independencia sintáctica, es decir, la que depende de la oración principal. Tesapyrã jaguereko kuñataĩ ojerokyva hendive ohejarei supe. Ko'ápe jareko pe ñe'ẽjoajueta, ósea ñe'ẽjoaju isãsóva ha'e hína kuñataĩ oheja rei chupe. Ha pe ñe'ẽjoaju ipoguýva katu ha'e ojerokýva hendive. En esta oración la principal es kuñataĩ ojerokýva oheja rei chupe y la subordinada ojerokýva hendive. La primera tiene sentido, es decir, independencia sintáctica. Mokõihamegua techapyrã, yvyra añotỹva'ekue hi'áma. La oración principal, yvyra hi'áma. Y la subordinada, añotỹva'ekue. Ñe'ẽ joaju isãsóva ha'e yvyra hi'áma ha poguygava katu ha'e añotỹva'ekue. Mbohapyhapegua tapicha omoñe'ẽva iñarandu. Pépe pe ñe'ẽ joaju isãsóva ha'e hína tapicha iñarandu ha pe ñe'ẽ joaju poguygava katu ha'e omoñe'ẽva. Haciendo una traducción al castellano, la oración compuesta subordinada adjetiva cumple la función de un adjetivo, es decir, modifica a un sustantivo. Kuñataĩ ojerokýva hendive ohejarei ichupe. La joven que baila con él le abandonó. yvyra añotỹva'ekue hi'áma. El árbol que cultivé ya da fruto. Tapicha omoñe'ẽva iñerandu, La persona que lee es culta.

Mbohapyha pegua ñe'ẽjoajueta ñemohenda ha'e hína ñe'ẽjoajueta poguygua ñe'ẽtejáva. Ñe'ẽjoajuetápe oikóva ñe'ẽtéva moĩmbaháramo ha umíva umi moĩmbaha ha'e hína moĩmbaha opaichagua. Oñanduka mba'éichapa araka'e moõ ma'erã ha mba'ére ojehu upe ojehúva. Pépe jaguereko hína péicharamo umi moĩmbahakuéra ja'éva chupe moĩmbaha araguáva, moĩmbaha tendaguáva, moĩmbaha mba'eregua, moĩmbaha tekoguáva, oikoramoguáva ha ma'erãguáva. En castellano, la oración subordinada adverbial es aquella que hace de complemento circunstancial del verbo en la oración principal, indicando circunstancia de tiempo, lugar, causa, modo, condición y fin. Ko'ág̃a ñahesa'ỹijomíta ko'ã ñe'ẽjoaju jarekóva techapyrãramo. Rekarupa rire eju jey che rendápe. Pe ñe'ẽ joaju isãsóva ha'e hína eju jey che rendápe. Rekarupa rire péva ohechauka ñandéve moĩmbaha ára guáva. Che angekói nog̃uahẽi rupi. Ñe'ẽ joaju isãsóva ha'e hína che angekói ha povyva katu nog̃uahẽi rupi, moĩmbaha mba'ereguáva, complemento circunstancial de causa. Oiméne reheja haguépe ñe'ẽjoaju isasóva ha'e oiméne ha ipoguýva katu ha'e reheja haguépe complemento circunstancial de lugar. Rejapóta ajerure haguéicha. Rejapóta, péva ha'e ñe'ẽjoaju isãsóva ha ajerure haguéicha ha'e ipoguýva. Jareko pépe moĩmbaha tekoguáva, complemento circunstancial de modo. Aháta nde piári. Nde rejuírõ, ñe'ẽjoaju isãsóva ha'e aháta nde piári, ha poguýva katu ha'e nde rejuírõ. Mba'éicharõ ramóva, pépe jareko complemento circunstancial de eh, condicional, complemento circunstancial condición, de, ajata de piari de rejoino, no, con, implica condición. Ha upe jareko he'i ojo hógape opytu'úvo. Ojo hógape, péva ha'e pe ñe'ẽjoaju isasóva, ha opytu'úvo katu ha'e pe poguýguáva. Omombe'u ñandéve ma'erãguáva, complemento circunstancial de, de fin.

Yuxtapuesta no utiliza nexo, solamente se separa a través de signos de puntuación. La oración compuesta subordinada tenemos también tres. Se clasifica en subordinada sustantiva, subordinada adjetiva y subordinada adverbial. Ja'étaramo hína guaraníme, péicharamo ñe'ẽjojoetáva oñemohenda mbohapy hendáicha. Jaguereko pe tenonderã Ñe'ẽjoajueta, ñe'ẽjoajuetáva, ha'e hína ñe'ẽjoajuháva. Péva oñemohenda jey ñe'ẽjoajuhaite, ñe'ẽjoajuháva avýva rupi, ñe'ẽjoajuha ombohovakéva rupi, ñe'ẽjoajuha omboja'óva rupi ha ñe'ẽjoajuha apoha rupi. Ha upéi jaguereko pe ñe'ẽ joajueta ojykregua, péva katu ndoipurúi hína ñe'ẽ joajuha. Ojepuru upe pe kytãnte ikatu hag̃uáicha oipe'a ojoehegui umi ñe'ẽ joaju. Ha mbohapyha pegua katu jaguereko pe ñe'ẽ joajueta poguýguáva, péva ha'e hína Pe oipuru jeýva mbohapy ñemohenda, térõ nde rã jareko te róva, péva ikatu oiko hína te roñe'ẽ ramo, ikatu oiko hína moĩmbaha mbohasapyréva ramo, moĩmbaha mbohasapyre'ỹva ramo. Upéi jaguyréko ñe'ẽjojueta te rojáva, péva katuete oiko hína Térã omoĩmbaháramo, ha ñe'ẽjojueta poguygua ñe'ẽtejáva katu péva oiko hína ñe'ẽtéva moĩmbaháramo. Péicha ñamog̃uahẽ hu'ãme kóva ko tembiapo ha aha'arõ pe iporãmba. Oiméramo nahechaka porãi ikatu pehai chéve térã katu cherenói ha ñañomongeta ñamyesakã porã hag̃ua jajuecha jevy peve.